יא אקעי מאך א אפוינטמענט איך האב די נאמבער יא די נאמבער אגב צו מאכן אפוינטמענטס פאר יוסף זעף ווען מען רעדט שוין יא פון מאכן אפוינטמענטס איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן אבער למעשה האמער א עכטע שאלה וועגן קאודעפענדענס עמיצער האט אריינגעשיקט און יענער וויל וויסן וואס איז די חילוק צווישן קאודעפענדענס קאמפלעקס און סאושעל ענקזייעטי. דריי ווערטער, דריי טערמס מסתמא וואס דו קענסט, כ'בין זיכער אז דו קענסט, יא ס'איז אין דיין אין דיין מקצוע, און איך וויל וויסן איבער אין טייטש, וואס מיינען די זאכן, וואס איז די חילוקים צווישן זיי.
אקעי, איך מיין וויאזוי איך וואלט מיך באצויגן צו דעם איז, קודם כל לאמיר גיין צו די דעפינישאנס, קא-דיפענדענס איז ווען איינער איז זייער שטארק אנגעוויזן אויף א אנדערען צו באקומען אזוי ווי וועלידעישאן און עמאשענעל סופארט און זיך פילן גוט מיט זיך אליין דארף אגאנצן צייט צוקומען צו יענעם. טו די פוינט אז אן דעם פילט ער ממש ווי ער קען נישט עקזיסטירן, אין עקסטרעמע פאלן ווערט מען ממש אבסעסט מיט יענעם, ווי קען איך אים טרעפן, ווי קען איך אויסרעכענען אריינבאמפן אין יענעם, וואס האט יענער געזאגט, וואס וואלט יענער געזאגט, אה דאס האב איך געהאט, איך גיי צו יענעם דערצו, איך גיי צו יענעם דערצו, און דאן טרעף איך אים נאכאמאל, יא אזא בחינה? אקעי. יא.
קאמפלעקסעס איז אזוי ווי. א גאנצע סעט פון פארדרייטע מחשבות, פילינגס, און ביהעיוויערס וואס האבן צו טון איינע מיט די אנדערע, לייק, און ס'קומט אויס צו ווערן א גאנצע סעט, לייק אזוי ווי אויב איך וויל יעצט גיין דאווענען, גיי איך מאכן א גאנצע חשבון וואס ס'גייט אזוי ווי צען צוואנציג זאכן זאל איך גיין דארטן אבער אפשר נישט ווייל אויב דעמאלטס וועל איך דאך אנטון דעי קלייד כדי צו קענען און אפשר זאל איך כאילו א גאנצע א גאנצע פארדרייטע טשעין אזוי ווי א גאנצע פעקל.

דיסארדער פון מענטשן וואס האבן א שטארקע ענקזייעטי ארום עניטינג וואס ס'האט צו טון מיט זיין צווישן אנדערע מענטשן, ספעשעלי אסאך אנדערע מענטשן, יעצט איך וואלט געגאנגען אזוי, פון ווי קומט די שאלה? פון ווי קומט איינער שאלה פארוואס פרעגט דיך נישט יענער וואס איז די חילוק פון מידעקייט, אויסגעמוטשעטקייט און שוואכקייט? עס קען זיין יענע דריי זאכן ווייסט ער וואס ער מיינט און די דריי זאכן נישט, איינס. אדער קען זיין אז די דעפינישאנס וואס איר באקומען אויף די דריי זאכן סאונדן ענדליך און וויל ער וויסן וואס די חילוקים זענען. אדער קען זיין אז מען האט געהאט א שמועס וועגן דעם און ס'איז נישט געווען קיין קאנצענסוס, קיין החלטה וואס יעדער איז מסכים וואס זיי מיינען און מען האט מחליט געווען מען גייט פרעגן א מומחה. אדער קען זיין איך בין אויסגעלאפן פון מעגליכקייטן. כ'האב מיך נישט אזוי גוט אויסגעדריקט איך האב מיך געוואלט אויסדריקן אז בעצם די שאלה אביסל וואס ער פרעגט איז אזוי ווי ער וואלט ווען געפרעגט וואס איז די חילוק פון מידעקייט שוואכקייט און אויסגעמוטשעטקייט ווייל ס'קען גיין צוזאמען אבער ס'איז קאמפליטלי דריי אנדערע זאכן שוואך קען זיין אפילו ווען איינער איז קאמפליטלי אויסגערוהט

אז מען באציט זיך צו זאכן ווי מען רופט און איך זע דאס זייער אסאך מאל אז מענטשן קענען נישט א סוגיא און מען דזשאסט מען נוצט אה ער איז דער מענטש אה ער איז דאך קא-דיפענדענט אה ער האט קאמפלעקס אה ער האט סאושעל ענקזייעטי לייק אה ער האט דאך סאושעל ענקזייעטי סאו ער האט ווייסט ס'איז א זאך וואס ער האט ער האט סאושעל איך האף איך זאג. ניין נישט פונקטליך.

אגב יוסף זאב האט דאס שוין אויפגעברענגט וואס מיינט דאס און וואס מיינט דאס. סאו סייקעדעליקס איז די נאמען, די קורצע וועג וואס ער נעמט אריין אין זיך אלע מינע מעדעצינס, דראגס, נאטירליכע זאכן וואס טוישן די מצב וויאזוי די מיינד פון די מענטש פילט ביי זיך,

איז א ס'איז קאמפליטלי אף טאפיק די זאך אבער לאמיר זיך באציען ס'איז א קאמפליט אגב און און די סייקא דראמא איז א מעטאד פון יוזן דראמא וואס דאס מיינט עקטינג און אויסשפילן זאכן כדי צו ארויסברענגען א מעסעדזש אדער צו פעסיליטעיטן טשעינדזש יא ווען די. זעץ דיך אוועק און דו האסט א שמועס מיט דיין מאמע אדער מיט דיין רבי פון כיתה ז', כאילו דו שפירסט עס אויס, יא, אקעי. אדער דו דו סעטסט אויף, דו מאכסט כל מיני זאכן וואס קומען פון דראמא וואס דאס מיינט פון פון פלעיס, יא, אזוי ווי די אינטערנס, יא, דאס איז נישט קיין פעיד אדווערטייזמענט, און כל מיני פון די סקילס פון עקטן און די זאכן איז צו יוזן אין טעראפי, סאו וואס האט מעדיסאן

יא? יא. סאו איך האב שוין א לעבן, איך האב שוין א אישו, איך האב שוין א הגדרה, איז ווען איך דארף אויסשמועסן וואס איך האב טאקע, יא, אז ס'איז מיר שווער צו פאוקוסן און צו קאנצעטרעטן איז איך עס מחייב. אבער ווען איך געב מיך א לעבן, מיך אדער יענעם, איך געב א לעיבל, קודם בין איך פטור, ווייל ס'איז א אישו, ס'איז א קאנדישאן, און און צווייטנס, נעמט עס אראפ די אחריות פון מיר, פון די זאכן וואס adhd ענטהעלט, ס'נעמט אראפ די אחריות פון מיר, און ס'לייגט עס ארויף אויף די. זעלבע שאו ווי די בוק ווי די ווי די וויאזוי הייסט די בוק BDSM BDSM זיס כ'מיין נישט צו אוועק מאכן ס'איז עכטע שוועריקייטן און יא א מענטש איז אסאך מאל באמת בגדר אונס אבער דאס סתם וועסט ווי אראפנעמען די אחריות פון זיך איז איינס די נישט די זעלבע זאך מיין איך ווי ס'איז מיינס און מיין פעקל און כ'קען זיך נישט דערמיט קיין עצה געבן בעסער ווי דעם כרגע.

און טראומא און וויאזוי זאכן אפעקטן און וויאזוי די סיסטעם ארבעט ספעשעלי פון א IFS וועג וואס איז איינע פון מיינע פעיוואריט וועגן פון ארבעטן אין טעראפי איז אז בעצם אלע איך אינטערעסיר מיך מער אין וואס איז די שייכות פון די אלע דריי זאכן וויאזוי האבן די אלע וויאזוי איז די אלע דריי זאכן אזוי ענליך ווי אפגעמוטשעט, מיד, און שוואך זענען? ני. ווייל אלע פון די דריי זענען ווייל דו האסט נישט גענוג געשלאפן און דו האסט געטון גאר שווערע זאכן, עס איז שוין זייער שפעט אין טאג, סאו ס'מאכט סענס. יא. וואס אזויווי איינער זאל גיין גע'עמערדזשענט וואס וואס איז די חילוק פון מיד, שוואך, און אפגעמוטשעט? האלא, איך בין מיד, איך בין שוואך, איך בין אפגעמוטשעט, גיי אין מיין בעט. ווען איך זאג פאר איינער קלעש אויס די לייט הער אויף רעדן דערפון. דאס איז די וועג ווי אזוי איך וואלט ווען געוואלט צוגיין. איך ווייס ווען יענער האט געזאגט וואס איז די חילוק צווישן א שלעמיל, א שלעמאזל און א נודניק. די שלעמ. אמער נישט וויאזוי גייט עס? די שלעמאזל האלט א גלעזל קאווע אין די האנט און ער געט זיך א גליטש און ס'גיסט זיך אויס. אה סארי, דאס איז די שלומיאל. די שלומיאל האלט די קאווע און די קאווע גיסט זיך אויס. די שלמזל ווערט באגאסן. די נודניק וויל וויסן וויפיל קאווע איז געווען פארדעם אין די גלאז און וויפיל קאווע איז יעצט געבליבן אין די גלאז. זיי שטערן ברענג מיר א טישו זיי מוחל.
אקעי ני. יא עקזעקטלי.

אקעי.
בסדר. סאו לאמיר גיין ווייטער. איך וואלט מיך אינטערעסירט, כאילו, מיך, ווען איך זע אזא שאלה בין איך אזוי ווי לייק, איין מינוט, צו פארשטייסטו די קאנעקשאן פון די אלע דריי? און אין אנדערע ווערטער, אלע דריי איז עס א מענטש וואס פאר וואטעווער ריזאן האט ער נישט קיין קאנעקשאן צו זיין עכטע סעלף, און לעקאוויט דעם האט ער א טענדענסי צו דעוועלאפן קאודעפענדענס פאר אנדערע וואס זיי זאלן אים א גאנצן צייט וועלידעיטן וויבאלד ער האט נישט קיין סעלף עסטיעם קיין אייגענע סעלף וועלידעישן אז ער איז גוט און ער איז אקעי און פאר דעם האט ער קאמפלעקסעס כל מיני פארדרייטע מחשבות און און ער קען נישט מאכן קיין דעסיזשן מיינסטו אזא מין בחינה?

זאג עס איז סאושל ענקזייעטי און נאכדעם וועל איך. אקעי, וויבאלד דער מענטש האט נישט קיין געהעריגע סעלף, איז ער קא-דיפענדענט אויף אנדערע אים צו וועלידעיטן, האט ער קאמפלעקס א גאנצן צייט און איז ביזי טראכטן וואס טראכט יענער אויף מיר און אפשר דארף איך טון דאס כדי יענער זאל טראכטן אויף מיר אזוי וכו', און ער האט אויך אטאמאטיש סאושל ענקזייעטי ווייל ווען ער קומט אריין און ער האט נישט קיין עכטע סענס אוו סעלף און זיין גאנצע וועג וויאזוי ער האט א סענס אוו סעלף איז נאר דורך דעם וואס ער דזשאדזשט זיך מיט דער אנדערעמס אויגן, וואס ער קלאפט אויס אין קא-דעפענדענסי אז נאר אויב יענער וועם איך קוק ארויף, יענער וועם איך האלט אז ער איז שיין, אז ער איז מכובד, אז ער איז שטארק, אז ער איז ווערט, אז ער איז גרויס, אז ער איז, ער, ער האט די זא, ער האט עס, די זאך וואס איך מיין אז איך האב נישט, און ער גייט מיך וועלידעיטן, נאר דעמאלטס גיי איך מיך פילן גוט, וויבאלד איך האב נישט קיין געהעריגע סענס אוו סעלף. קאדעפענדענס קאמפלעקס איז מער ווייניגער די זעלבע זאך אבער ער רעדט פון די פענאמענע פון דעם אז דו האסט פארדרייטע סעטס פון טראכטן אז אויב יענער גייט מיך זען וויבאלד יענער האט מיך געשאקלט מיטן קאפ יעצט וועגן דעם פיל איך אזוי וויבאלד יענער האט מיך געגעבן אזא מין אזא בליק וועגן דעם נישט דאס איז די חלק הקאמפלעקס די קאדעפענדענס איז די נאמען פון די

אין די ריעלם, אין די סיטועשן ווען דו טרעפסט דיך מיט אסאך מענטשן, און דעמאלטס האסטו די סאושעל ענעקזייעטי פון אלע מענטשן, וואס דיין קאמפלעקס מאכט דיך זאגן אז יעדער קוקט אויף דיך, וואס אגב, כ'האב נייעס פאר די אלע מענטשן וואס האבן סאושעל ענקזייעטי, קיינער קוקט נישט אויף זיי, יעדער איינער וואס זעט זיי, קודם כל אדער האלט פון זיי און איז זיי דן לכף זכות,

פאר אלקאהאל אדיקטס אדער כל מיני אנדערע זאכן וואס זענען אדיקשאנס איז דא קאודע אנאנימוס אויכעט, מענטשן וואס זענען קאודעפענדענט האבן אויכעט גרופס אין זיי, הגם פאר דעם איז וויכטיגער אפשר יא צו ארבעטן אויף די אנדערע דירעקשאן פון אנשטאט'ן זיין פארנומען מיט די אדיקשאן פון זיין קאודעפענדענט איז אויפצובויען א גוטע סענס אוו סעלף. כ'פיר אסאך מאל מיט די אדיקשאנס אדער עס ווערט איידענטיטי פאר זיך אליין.

איך וואלט געזאגט אזוי, ווען וועלט איז וועלט האט א מענטש גענוג סעלף פרעזענס, גענוג קאנעקשאן צו זיין סעלף, גענוג אוועירנעס און אחיזה אין זיין סעלף, וואס איז א חלק אלוקי ממעל, וואס איז א נשמה, וואס איז ווערד, וואס איז רואיג און קריעטיוו און קארעידזשעס, דאס איז ווען וועלט איז וועלט. וואס דאס געשעט דורך א גוטע אטעטשמענט מיט די עלטערן, דורך צופרידנקייט, דורכ'ן מצליח זיין. ווען דאס איז נישט דא, וועגן עפעס געוויסע זאכן וואס האט דיך געפעלט אין דיינע יונגע יארן אדער עפעס געוויסע זאכן וואס זענען געשען צו דיך אין דיינע גאר יונגע אדער אפילו אין די טינעידזש יארן, הייבט זיך אן געוויסע זאכן צו באדערן און שטערן, און לעקאוויט דעם וואס דו האסט די זאכן פון די וואס שטערן, פאר דעם איז דא כל מיני מענעדזשערס, כל מיני מידות, כל מיני ביהעיוויערס וואס דיין סיסטעם פראדוסט כדי נישט צו ווערן נאכאמאל צוקלאפט, געטשעפעט, געפאנגט אזוי ווי דו ביסט געווארן ווען ס'האט דיך דעמאלטס געפעלט, און אסאך מאל אויב זיי זענען נישט מצליח גענוג אפצוהאלטן כל מיני. וואס דארטן וואלט געווען די פלעץ פון די קאמפלעקסעס, סאושעל ענקזייעטי קען זיין א חלק פון יענץ, און קאדעפענדעסי קען זיין א חלק פון די מענעדזשערס וואס פירן אן דיין לעבן כדי דו זאלסט נישט שפילן דיין צוקלעפטע זאכן וואס דו האסט, און ווען די מענעדזשערס זענען נישט מצליח איז דא נאך א גרופ וואס הייסט פייער פייטערס וואס זייער דזשאב איז דיך צו מאכן פילן גוט, וואס די. דו רעדסט יעצט NFS שפראך? דאס איז IFS, דאס איז די IFS טעארי. אז ס'איז דא חלקים אינעם מענטש, און ס'איז דא חלקים וואס שפילן די ראלע פון מענעדזשערס, און דא חלקים וואס שפילן די ראלע פון פייערלעשער, אקעי יא. און חלקים פון גלות, און נאכדעם איז דא די סעלף אליין פון די מענטש, סאו די זאך וואס פייניגט איז די בושה, די צוקלאפטקייט, די לאונלינעס, די ווארטלעסנעס, די זאך וואס טרייט עס צו מענעדזשן איז כל מיני קאמפלעקסעס און כל מיני איידיעס פון קא-דעפענדענסי פון פליזן יענעם אדער אימפרעסן יענעם, און ווען זיי זענען נישט מצליח ווערט עס א שטערקערע ביהעיוויער וואס דארטן איז בעיקר די פלאץ פון די עדיקשאנס, פון אויף א עכטע אבסעסיוו און א ווילדע וועג פרוביר איך טון זאכן וואס זאלן מיך העלפן זיך פילן גוט, און דא איז די פלאץ ווי אסאך מאל. געשעהט שוין אזא מין מעס אפ אין א סיסטעם וואס דו האסט שוין א גרויסע עדיקשאן אז כדי צו קענען בכלל אנהייבן צוריקצוגיין און און מסדר זיין דעם נפש רוקן די קאמפלעקסן אין די זייט אויסהיילן דיין סאושעל ענעקזייעטי און אביסל אראפברענגען דיין קאודעפענדענס און אויפהייבן דיין סעלף דארף מען זיך קודם אפגעבן מיט די עדיקטיוו לעוועל לייק די די פייער פייטערס וואס וואס זיי וואס זיי זענען דא צו אראפברענגען דיין צער און זיי ווילן דיך מאכן פילן גוט דורך דעם וואס דו גייסט זיין עפעס מורא'דיג נאנט מיט יענעם און באקומען עפעס זייער גוטע קאמפלימענטס פון יענעם יענץ קריעט אסאך מאל א געב א קוק קיינער וויל שוין נישט רעדן מיט דיר און אדער אדער דו ביסט אזוי מין עדיקטעד דו קענסט דיך שוין נישט פילן גוט מיט א פלעינע דאווענען מיט א פלעינע לערנען מיט א פלעינע טון א גוטן נארמאלן סדר היום. ווייל דו ביסט שוין אדיקטעד סאו מ'דארף אסאך מאל זיך קודם בארואיגן דיין אדיקשאן און פון דארט צוריק גיין צו די מענעדזשערס און דורך די מענעדזשערס באקומען צוריק צו זעהן וואס איז די זאך וואס האט דיך ארידזשינעלי געלייגט אין גלות און פארוואס דו פילסט דיך ווערטלאז. און ס'קומט אן צוריק צו זיך אליינס. יא, און די גאנצע זאך קען נאר געשעהן אויב דו קומסט אן צו די זיך אליין. סאו די IFS ארבעט אז דורך דעם וואס דו טרעפסט דיין זיך אליין, דיין זיך, דיין נשמה, היילט אויס דיינע צובראכענע פארוואונדעטע פארדרייטע.

איז מען קען מאכן א אפוינטמענט געראד מיט יוסף זאב, די נאמבער צו מאכן אפוינטמענטס איז טרי פאר סעווען, פאר סעווען זירא, עיט וואן פייוו וואן, ניהן בית, די נאמבער צו שיקן שאלות וואס יוסף זאב זאל ווייס דער השם עדרעסן דא איז טעקסט אדער קורצע מעסעדזשעס טרי פאר סעווען, סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. טערעפיסט יוסף זאב. אויסגעלאזט איין סעווען.